Ko te ngākau e tū wera atu ana ki Ranginui e tū nei ki Papatuanuku e takoto nei ki te ngāereere tangata o waenganui. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nau mai rā e ngā mana, nau mai rā e ngā reo ki te kupu o te uru nei. Tēnei nā, ko te wāanga e whakakao ana, e tiki atu ana i ngā pūrongo e wā, kuʻua ake i a Te Reo o te Uru i tēnei wiki, anā ko au tēnei e arataki ana i tēnei wāanga, ko Alana Te Piki Broughton e mihi kau atu ana ki koutou e te iwi. Ka tīmata ake tātou ki tēnei pūrongo tuatahi o te wiki. Kei te aro tātou ki ngā kātū maʻi rerekē, ā, e taea ana e te tangata tēnei kātū maʻi Kei Wanganui, arā e aro atu ana tātou ki Tyson Plumbing i te wā nei. Kei a koe e ru.
Ka tahi te rangi a Tāua ki Wanganui mō te tīma o Tyson Plumbers. Ēngari, mō te kaiwaka aere, a Shawn Tyson, i pupua kē te ia ia ei kaimahi kōrere wai,

and for them. Um, so it's, it's an amazing industry, one to get into, and then once you're in, like you say, so much work here. Yeah. Ko Connor Pauroa e uri aia no Ngāti Ruakā. Ko ia te waka tūturutanga no te onga rangatahi e ia i ana ki te mahi are e, ki te ako i ngā mahi e kai mahi ko rere wai. With Connor, for example,

And so that little bit of experience, um, Connor was all, he was keen straight away and then, um, yeah, jumped on in there. Ko te waka wanaungatanga ki ngā apataki e mea waka iraira ki a Tyson Plumbers, ko te waka tinanatanga o ō rātou ia ia te āngaitanga matua. A massive thing for me is to be able to do it how I want, when I want, but have a, a actual relationship with my clients. So I love that aspect of it. And through that, I think One, I provide, I'm, I'm a bit more happy and more, I get a bit of a pinpoint of what they actually want from us. Um, it's not just, you know, block toilets and we have no hot water. It's maybe aesthetics of how they want something to, to look or a specific function they want. I whai parai e rātou ki te pō tuku parai e o te manu atatū mō ngā kaipaki i Māori o Wanganui. Ei tā Sean Tyson, ka tahi te waka pikinga wairua i te mea kua wakamiia rātou e te rāngai pākihi. Winning the emerging star award was um I was actually sitting down having a gin I said this again in my speech and our our our presentation came back up on screen I was like oh drink down and I was like um I didn't even realise we were up for this so it was it was amazing it was a real boost that a

Tyson Plumbing, Iriwere Rerikura, Te Reo o te Uru.
Hoki mai anō rā, tēnā koe e Rui, ēnā kōrero mō te pūrongo e āngai ana ki te kamupene kōrero wai nei, arā, ko Tyson Plumbing tērā. Rawe oki te whakarongo ki te tangata nei a Sean Tyson e kōrero ana a Moana Wēaku i tēnei, i tēnei ao, i ēnei kā tū mahi, me tana pātai ki te unga rangata i mēnā rānei a ia, mēnā rānei rātou, ā, e mārama ana ki ngā āuatanga uua e āngai ana ki tēnei mahi, mēnā rānei rātou, kūwai wēako. Anā, koina pea tētehi. aro nui o roto i te pūrongo rā, ā, ko te whai wheako i roto i ngā maʻi e ia ia ana te tangata te maʻi, ā, pēnei i te kōrere wai, ngā maʻi e āngai ana ki tēnā. Ā, nō reira, koia tērā i whai wā i ki ngā rekereke o tōna pāpā, hoi anō koia hoki tēnā, ā, e poipoi ana i te unga rangatahi, ā, ki ōna anō rekereke, ā, tērā uatanga o te tupu te reo, te rea, arā, ka puareretia. Hoi anō e te iwi, ā, ko ngā āhuatanga o roto i te pokapū o Wanganui ki te, ki te kamupene o Tyson, o Tyson Plumbing. I tēnei wā i te iwi e, ka uri anō te aro, kei te aro ake tātou ki te ao toi, ki te ao e e whakamuramura ana i ngā kākaʻu, ā, e whakaāngai ana i ngā kākaʻu ki ngā kare-ā-roto o te tangata, ki ngā au o Tāwiri-mātea, ki ngā auatanga o te wā. Anei rā a Phoenix Manly Green me taua pūrongo.
Ki Tāmaki Makaurau te kaianga kākāū a Tākuta Bobby Campbell Luke e wakaari atu i tōna rārangi kākāū Au e Oranga Ngākau ki te mārea kua tae mai ki Kahuria.
E Oranga Ngākau, e Oranga Wairua. So this year this collection is called He Oranga Ngākau and that really just emphasises this idea of ora and that feeling that you get when you experience life and what life really is.

Um, and really emphasizing that practice or a creative practice or something you love is a, is a product of healing. Uh, he oranga nui kei roto i tērā o ngā whakahu, whakaaturangia. Uh, no tēnei uri, no Taipora he nui, no Kautū ki te rangi, he uri whakatuki no Aotea utanga nui, uh, Ngāti Ruanui, uh, ka tika rāwa e mihi atu ki tākuta uh, Bobby Campbell Luke, uh, me ōna katoa, me ōna katoa. Kua whare ki tēnei o ngā pō atāhua, Kei te kite i ngona mamae, te mamae o te whānau kei roto i tēnei tūāhuatanga toi me te wairua o tāna e pupū ake ki te ao mārama. I tā Tākuta Bobby Campbell Luke anō, ko te mauri o tana aroha ki te ao kākaʻu ka rongo ki tōna wakaari. A mauri that will stick with them and realise with them um being a part of it, feeling it and just watching everything come together and seeing what I do best um and what I love doing.
Ko ngā āwiro o Tākuta Bobby Campbell Luke, kia tokatū te mauri o tana rārangi kākaʻu e Oranga Ngākau ki te manawa o te hunga mātakitaki. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe Phenixie, tēnā pūrongo mō Te Whakaaturanga Kākaʻu i tū ake ai Whakatairanga e whakaatu atu ki te ao, ngā maʻi me ngā roimata o Tākuta Bobby Campbell Luke. Ā, tēnā te kaupapa nui i roto i ngā kōrero, ko te tangi i ō tātou mate, me te āhua o o tērā tuku i ngā roimata i ngā ūpē. Ā, anei a Tākuta Campbell Luke e whakaatu mai ana ki tātou, tā, tōna anō ara, arā, ko te ao toi, te ao tuitui kākaʻu, ā, engari e ara anō ka tāia e te tangata, ā, me te pai oki o te kite i a ia e whakatauira mai ana ki tātou, ā, kia whai i te ara e pai ana ki a koe, ā, engari kia, kia whai i ngā ua, kia whai i ngā ua hei rongoā mō te tangata, ā, tērā tēteʻi āhuatanga rawe rawa atu i roto i tēnā pūrongo. Hoi anō i te iwi. Ka tau ko te whakaaturanga kākaʻu a Tākuta Campbell Luke ki reira. Ka uri anō te aro ināianei. Kei te aro ake tātou ki ngā oro hei whakarongo mā tātou, hei whakapiki i te ora o te tangata. Ka oki ki a koe e Phoenix.
Ki te o tērā o Sudima ki Tāmaki Makaurau tētahi kāhui e matatau ana ki te ao auora. E wai rautaki ana kia akiaki ngā tari auora o Aotearoa me ngā ua o te ao pūoro Māori. E tiro anga au tēnei mō te ao auora, mō ngā wānau Māori oki. He kaupapa Tino whakahirahira tēnei tuatahi mō ērā e mahi ana i roto i te ao hauora, kia noho pū rātou ki roto i taua ao, kia whiwhi ā tātou whānau i te oranga pai i roto i tērā ao. Tuatahi. Tuarua, ko te painga o tēnei kaupapa, he ara tēnei mō ā tātou rangatahi kia ū tonu, kia āta whakaaro hoki ki ngā kātū kaupapa hauora hei ara mahi mā rātou hei ngā tau te heke mai nei. I'm really excited actually about Hauora Melodies. Uh, there's lots of um, taumaha, I guess, in the, in the hauora space at the moment um, for our whānau and for our workforce as well. So it's nice to have a, have a positive kaupapa um, to be part of.
Ei tā Jordan Watawai, e kua ngē te ngākau tena o tai me te kā ui nei, kia kōparepare atu i ōna wakaaro. I feel very privileged to sit among this group of

You know, with all of our stories and different experiences and different specialisations, um, that only good things can come from it. Hei tā Jess Kipper ko ngā manakonui kia wai ononga ki ngā wānau Māori, poti noa ki ngā rangatahi i ngā ware kura o Aotearoa.

And that it encourages rangatahi to want to pursue things like hauora, to want to pursue being a solution to some of the big gaps that we have currently. Hei tā Tākuta Tini Rau anō, he kaupapa waka pikiora tēnei mō ngā whānau Māori. Ko taku wawata kia Kia tō te kaupapa nei i a rātou ki roto i te ao hauora. Kia eke ai rātou i roto i ngā tūranga katoa kei roto i taua ao. Kia eke anō hoki ko te oranga tonutanga mō ā tātou whānau Māori haere ake nei. Ko ngā manoko nui o Tākuta Tinirau. Kia waiua ngā rangatahi ki tēnei kaupapa waka iraira o te ao auora. Kia waipā ngā oki ki te auora o te iwi Māori. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe e Phoenix i tēnā pūrongo mō te kaupapa nei e kīia nei ko Hauora Melodies me te auaoki o te wakaaro. Hoi anō tērā tētehi mahi nui o te whakariterite i tēnei rauemi, i tēnei tino taonga, ā, arā ko te whaiwhai i ngā tāngata e tika ana, ā, ngā tāngata, ā, pūkenga nui, mārama nui, mātauranga nui, ā, ki te whāngai mai i ō rātou ua, i ō rātou koa ki te kete, ā, kia nui rawa, ā, ka mutu kia āta whai whakaaro tēnei unga wakariterite, ā, ki te unga wakarongo, ki te kai wakarongo, ka pēea rānei te, te mirimiri i ngā kaupapa, ā, kia pai te tae atu ki te taringa o te tangata. Hoi anō, e āua īkaka ana tēnei te kite atu, ā, i tēnei kaupapa e e āta, e āta whakaritea mai ana. Hoi anō e te iwi. Kua tae atu tātou ki te pūrongo tuawhā o te wiki, koia nei te pūrongo whakamutunga o tēnei nā wiki. Kei te aro ake tātou ki Wanganui, ā, ki te wāri Māori i te kaunii rā o Wanganui, ki Umaira i te iwi, kei a Eru ngā kōrero.
Ko ngā wāri Māori te kaupapa ka kōrero ia ki tēnei ui e karanga ia ana e te koro matua o Wanganui, a Andrew Tribe. Well, I guess the question is not about being important, actually we're required to do it. So, as part of the representation review, that's a legislative requirement.

That that that very much embraces the Te Ao Māori and the Te Awa Tupua legislation. Ioi, e ara i te mea e pai katoa tēnei āhuatanga, i te mea e karanga ana te unga o tēnei ui kia wakatūria e Te Kauniira ngā wāri Māori.

around the table, but I think we can improve. Me whakatū wāri Māori ki Wanganui, koirā te pātai nui mō ngā kaipōti Māori, i Ruere Rerikura, Te Reo o Te Uru.
Tēnā rā koe e Rui, tēnā pūrongo mō Te Wāri Māori ki te Kauniera o Wanganui, ā, me te kō i ake i ngā whakaaro ā-ua rerekē mō tēnei take, ā, kai te aroaro, kei mua i te aroaro, ā, hoi anō he mea nui te whakarongo ki ngā kōrero o tēnā, o tēnā, e mārama ai tātou ki te pikitia nui me kī, ki ngā taipitopito. Ā, he pai te piri o te Māori ki te Māori, ā, kia kaha, kia toa, kia maea, ā, engari he wā ōna me aro atu ki ngā whakaaro o o unga kē atu, ā, ki mōio ka pēea rānei te whakariterite i a tātou anō kia karo i ngā kino o tērā, o tērā unga. Ka pēea rānei tā tātou, ā, whakapakari i a tātou anō, ā, kia rite tātou ki te whawhai, te whawhai nui, Ā, akoaku roa tātou e whawhai ana i tērā whawhai. Ku tae te wā, ā, ku tae te wā ki te āta whai whakaaro ki te mārama pū, ā, ki ngā take tōrangapū kei mua i a tātou. Ā, he mea nui te wānanga i ō tātou kāinga, he mea nui, ā, te kōrerorero ki ō tātou oa, engari kia kaua pea tātou e, e, e rau i erau i ō tātou whakaaro, ō tātou whakapono ki runga i a tātou. Engari, he mea nui te wānangananga i ngā take tōrangapū, ā, tatū ki tēnei tau, ko te tau pō i tēnei. E te iwi e. Koinei katoa ngā pūrongo ku ua ake i Te Reo o Te Uru i tēnei wiki. Kei te mihi atu ki ngā pou reo irirangi Māori ki Te Korimako o Taranaki, Ki te reo irirangi o Wanganui a Awa FM, ki te reo irirangi o Rangitāne a Kia Ora FM. I rere pai ai tēnei manu nā ngā uruuru o Te Māngai Pā o. Tēnei koa la na Te Piki Broughton e mii kau atu ana e te iwi e, mauri ora ki koutou katoa. Ko te reo.